Matul l-2018, matul ix-xhur li għaddew, aħna kellna tliet oqsma prinċipali li fihom ħdimna. Ħdimna fuq il-kwistjoni ta' l-istigma fis-soċjetà tagħna u allura illonċjajna flimkien ma' diversi għaqdiet u għaqdiet fil-pajjiż u persuni fil-pajjiż il-kampanja Stop Stigma, hashtag Stop Stigma, li permezz tagħha nixtiequ li nissensibilizzaw lil pajjiżna għall-bżonn li ma nkomplux inkabbru l-ġerħa tal-istigma fis-soċjetà Maltija u ngħinu lil kulħadd jifhem illi hemm numru ta' ideat żbaljati dwar is-saħħa mentali li jeħtieġ nikkoreġu bħala soċjetà biex inkunu nistgħu nimxu 'l quddiem f'dan il-qasam. Tieni qasam li ħadna ħsiebu matul dis-sena kienet li nipprovdu l-konsultazzjoni wiesgħa fil-komunità tagħna dwar il-ħtiġijiet biex tinbena strateġija għal saħħa mentali li tkun ibbażata fuq l-opinjoni u l-veduti tal-persuni konċernati, il-pazjenti, il-qraba tagħhom, l-istaff, it-tobba, in-nurses, u allura aħna ppreżentajna dokumenti flimkien mal-Uffiċċju tal. tal-President tal-Ħarsien tas-Soċjetà biex ikun hemm bażi soda, bażi tajba biex nistgħu niżviluppaw strateġija li tindirizza verament il-ħtiġijiet tal-pajjiż. Tielet qasam li ħdimna dwaru matul is-sena 2018 kien kif ħa ntejbu s-saħħa mentali fuq il-post tax-xogħol. Allura qed nibnu Ngħinu biex tinbena alleanza iktar b'saħħitha bejn min iħaddem u l-ħaddiema, il-rappreżentanti tagħhom, l-assoċjazzjonijiet u l-unions tagħhom biex nagħtu fokus partikolari dwar il-ħtiġijiet li l-postijiet tas-saħħa tax-xogħol tagħna jkunu postijiet sa li joffru protezzjoni għas-saħħa mentali tal-individwu u joffru wkoll għajnuna lil dawk in-nies li l-iskills u l-kompetenzi tagħhom ikunu qed isofru minħabba li jkunu għaddejjin minn xi kriżi partikolari. U dawn it-tliet oqsma naħseb li rnexxielna nagħmlu affarijiet importanti flimkien matul is-sena li għaddiet. Għas-sena 2019 nibdew jiġifieri mill-10 ta' Ottubru li huwa l-Jum Dinji għas-Saħħa Mentali, il-fokus irid ikun dwar iż-żgħażagħ u t-tfal tagħna. Kif se nibnu soċjetà ta' żgħażagħ iktar mentalment b'saħħithom, iktar resilient, iktar iffukati fuq skills u kompetenzi iktar żgħażagħ illi u tfal li għandhom hobbies varjati lil hinn mit-tablet u l-laptop li huma xi ħaġa meraviljuża, jiġifieri skills oħrajn bħal mhuma l-arti, t-tpinġija, l-iskultura, id-drama, id-danza, il-kant, passatempi oħrajn bħal xi l-mixi, l-għawm, l-isport, niddiversifikaw iż-żgħażagħ tagħna u ngħinuhom iż-żgħażagħ tagħna jiżviluppaw mentalità kompletament sana, iktar sana, biex huma jkunu jistgħu jkollhom żvilupp li huwa totali, l-iżvilupp kemm fiżiku tagħhom kif ukoll mentali tagħhom, li jżommhom 'il bogħod mill-perikli, mill-vizzijiet u anke li jgħinu lil xulxin u ngħinu liż-żgħażagħ jgħinu lil xulxin fid-diffikultajiet tagħhom. U dan irid ikun il-fokus ta' tagħna, kif ħa nibnu soċjetà fuq żgħa tfal u żgħażagħ li jkunu iktar b'saħħithom mentalment biex ngħinu li l-soċjetà tagħna tkun ukoll b'saħħitha mentalment.